Hallo alleguerten! Haut kritt der en extra Video. Där gesitt, den Tim an ech, mir hunn eis erausgefiizt de Sonndes. An zivil sinn mer. An zivil de Sonndes d'Dress erausgepak. Jo, haut sinn mer mol eng Kéier net am Bësch ënnerwee, mee haut sinn mer an der Stad ënnerwee, an der Stad Lëtzebuerg. A mir wëllen iech einfach e puer schéi Biller weise vu Lëtzebuerg by night och. E puer Saache weisen, déi der vläicht net kennt. Genau, mir hunn nach déi eng oder aner Saach dobäi, wou der vläicht wierklech nach net gesinn hutt. A vläit derwäert et eng Kéier kucken ze goen. An ech kann Äech schonn eppes verroden, et geet och ëm Voodoo a Lëtzebuerg. De Reenert. Weess de wien do uewe sëtzt, Mini? Ma de Renert? Richteg, dat ass e Fuuss. Hei hu mer d'Denkmal fir de Michel Rodange, lëtzebuergesche Schrëftsteller. An dee Fuuss, deen do uewe sëtzt, dat ass net méi deen Originalen. Wat ass mam Original geschitt? Deen Originalen, deen hu se 1979 geklaut gehat an 81 hu se dann eng Kopie dohi gestallt. Esou e bëssen de lëtzebuergesche Männekepiss. An hei gesinn mer de Palais. Wat kanns eis dozou soen, Tim? Oh, de Palais den hat schon dass de Sëtz vum Groussherzog an der Stad an den hat schon zimmlech vill Funktiounen. Ënner anerem war e fréier och souguer eng Kéier e Schankhaus. Ooh, soll mer ecke klappe goen? Kréie mer nach een? Ass keen do. Ah, Wann de ja. Fändel uewen ass, dann heescht et, dass iergend een do ass, mee. Da kréie mer vläicht een ze drénken. Am Moment gesäit eidel aus. Ah, goe mer mol erëm weider. Mir komme mat, hei gëtt eppes ganz Interessantes. Ja. Kuckt Iech emol déi Luuten do uewen un. Déi gesinn aus, wéi wa se engem géifen hannendru goen, wann ee sech beweegt. Wa se engem géifen nokucken. Ah, kennt een dat? Hoffentlech erkennt der et. Oder ass et ze hell? Wann net, muss et een Kéier selwer an d'Stad komme kucken. An hei kommen an d'Rue de la Loge. Wat weess de dann zu der Rue de la Loge? Do steet ënnen en zimmlech interessant Haus. Goung ech elo kucken. Dir kennt hei all Strooss. Ech als Kulturbanaus hu mäin eegene Guide dobäi. Mysteriös. Oh. Kuck mol do uewen. Do um Buedem. Dorunner. Uewen dat Zeechen an hei ënnert eis um Buedem. Wat heescht dat Zeechen? Hei gëtt gesot, dat wier d'Haus vun den Illuminaten. Mir hu se fonnt. Bon. Hei so gudd verstoppt war se net. Nee. Mir missten Tom Hanks joch hei sinn. Mat deem Geheimbond op sech huet. Verrode mer lo hei net, well soss ass de Film fäerdeg. Du Geeschter, oder wat ass dat do uewen hänken? Dat ass de Péckvillchen. Ah, dat ass de Péckvillchen. Oh, fir mech sinn d'Geeschter. Et ass Halloween. Kenns de d'Geschicht vum Péckvillchen? Nee. De Péckvillchen ass en typescht lëtzebuergescht Objet. Dat ass eng kleng Päif, déi gëtt all Joer an enger anerer Form. Bon, datt hu mat de Eemaisien ze dinn, dat ass eng aner Geschicht. Awer de Péckvillchen ass deemools gemat ginn, fir all déi Vendeuren, déi hei ronderëm de Fëschmoart, wou mer elo nach duerchginn, hir Wuere gewisen hunn a fir d'Opmierksamkeet vun de Leit op sech ze zéien, hunn se mat hirem Péckvillche gepaff, datt d'Leit bei se kommen.

Jo, a Lëtzebuerg si mer all potent. Dat loosse mer esou stoen a mer ginn op dee schéinste Balcon vun Europa. Ok, a lass.

An an esou enger Koliss huet d'Shakira scho gespillt. Top! Déi hutt Der iwwregens do uewen.

An Naenk iwwert de ganze Gronn gesitt eis lescht Biller. An domat wëlle mär iech soen, Ah nee, mär sinn nach net fäerdeg! Mär mussen nach bei de Péiter! Ooh lo gëtt et grujeleg. Mir gesinn eis gläich nees erëm. An nach Trapen erop. Mir hunn et gläich gepackt Tim. Hä? Ooh, ech gesinn e Gitter. Bei eis am Land hu mer awer vill Héichtemeter. Nawell. Du gesäis schon e Ooh. Wou sinn agesprach? Ja. De Jesus. De Jesus an hei ënne läit eise Gesell, de Péiter Onrou. Erkennt een eppes? A wat et mat deem op sech huet, erkläre mer iech elo. Ma dat ass eng Geschicht, déi Statue gëtt et schonn zënter dem 17. Joerhonnert. Jo. Déi ass awer och schonn eng Kéier geschuppt ginn. Wéi esou alles hei am Land laasst d'Moude aus, déi geet iergendwann erëm un. Do ass se. Jo, also d'Gëlle Fra ass schonn eng Kéier geklaut ginn. Jo. De Reenert ass geklaut ginn. An de Pier, den Onrouegen. Jongen, haalt är Patte bei Äerch! Mer hunn och vill Dommheete gemeet, wou mer kleng waren. Bon, zréck bei de Peter. Ja. Also, de Peter, Onrou ass ganz einfach esou, d'Leit ginn dohinner, fir eng Käerz unzefänken, a stiechen en Nol dran. A wann deen, wann d'Flam bei den Nol kënnt, da kritt eng ontrei Persoun kritt e Stach. an et gëtt Gewëssensbësser an déi ass esou laang gepéngegt, bis se zréck geet bei déi Persoun, déi se bedrunn huet. Ech hoffen, dass et bei kengem vun Iech pickt. Bon, domat verabschide mär eis. Wann Der nach aner Soen aus dem Land kennt, schreift se ënner an d'Kommentaren. Mär gi gär mol kucken, well esou mysteriös Saachen, esou, dat ass eisen Déngen. Gehäert zum Auto dobäi. Ok, allez, bis dohinner. Ciao. Ciao.